akka lafa kana sosochoosuudha diinniina wanni kun warri harka dhala yaatan bomusibaa nutti hin buusin haalaa gara jala dubartiin maqribaa bishaan hedduu deddeemtu rabbi sodaadhu dhaabbadhu dhaabbadhu dhukkuba akka maleetiin rabbi si galchaa intala dubraa qorannoo irra gahee maarreetii afrikaa adda dhoosuudhaaf maal dhaabaa waan tana hojiin tun hojii teessanii fi hojiin hojii rabbiiti akka lafa kana sosochoosuudha diinnii nawanni kun raayiddutti amanuun ni jiraata warri waara qaraatan kun namarraa dhaabbadha hedduu namarraa dhaabbadha hedduu nama gadaachitanii rabbii fi nama jidduu buutan qorannoo irra gahee maal reetii Afrikaa adda dhoosuudhaaf maal dhaabaa waan tana. Hujiin tun hujii teessanii fi hujiin hujii rabbiiti. Waan ta'innaan tilmaamaan qorannoon irra geesse lola rabbiin gadiin deemu jiru akka namni rabbitti hin hiyyanne nama hin godhina. Waan ifi mana barumsaa keessatti ifiifuutti amanuu dadhabdanii dirqii waliin dhiibu jirtan. Fuutanii hawaasa homaan beena haa dura qabdanii hawaasaa fi rabbaddan hiikina. Rakkoon ta'e isanis nu gidduutti haaftu. Barumsi keessan waa'ee rabbii gidduudha haa dhaabbatu. Waa'ee uumamaa keessa deema. Lola rabbiin loluu jiru hara uumamaan akkanumatti uumamaan jiraatti deebisuun Hawaasni kun akka rabbii isaarraa hiikkatee guyyaa takka rabbiin osuma diinniinu takkarra lamarra sadiirra yeroo namtichi dide harka jalaa fudhata. Akkas nama hin godhina. Wanni saayinsitii roobtu waa'ee rabbiitiin wal faalleessiti. Aduun hin deemtu dachii deemanuun jetti.

Ant- aantum shu- am antum shuhadaa'u jedha bara. Hoggaadhaan waan kana uumu dhiiroo na bira jirtanii hii jedha rabbiin. Bira jirra yeroo san. Akkanumatti waan warri adiin katabe na am na am jennee fuunee jaran akkama ta'uu daa'in. Amma jarri waa lafarraa nu oriyee yaa jaran. Waan sanada hin qabne waan abbaan gariin fi butti nama hin danuu jiru. Gaafa kaan dhalti namaa aadam irraan dhufne jaldeessa irraa ol kaatee je- na'am jennee itti qabneef. Amma samii gubbatti ol yaane ija gubba jirra na'am jenn. Haya rabbiin warree gaafa isaan jaan na'am jenna ammas. Akkam ta'u taana? Wanni kun hundi wanni garii waa warra rabbi warra rabbi walitti fiddee wal sinayitti. Nuti akka musliimota amantii qabna. iftooma qabna. Dubbiin teenya bayaana. Rabbii isaan tukkatti uume nutti hima. Namni waan mul'atu qorata. Waan boru tahu rabbi haaliqaaf beeka. Rabbii beeka. Wanni tun alaamaalee ulfaattuu rabbiin gabroottan isaatiin sodaachisu. Namni hogga daangaa tarkaanfate badiin hoggaa heddummaatte aduu tana keessaa ifa fuudha chaarjii fayya keessaa baasa. Ifa keessaa fuudha. Mallattoo warra lafaa kana keessa rakkoon akka jirtu ibsiti. Kana abbootiin keenya dur gizee aduun kusuuftee nama jabaat du'ee jechuun nu hiikan. Akka namni Rabbitichi ni dhanne nu godhan isaanis. Oduma dhadhaabbannu jaqabadhaa nuun jaan. Maal jechuu kana jechuun? Nama jabaan gizee du'ee aduun irraa deema nuun jaan. Gizee jiinii kusuufuus.

Du'a namaatii fi namni jabaan dhalachuudhaa fi darbaan daanyummaa irratti ol ba'uudhaafis aduu nuurirraan deemu ji'as nuurirraan deemu wanni malkee ta'a. Diinniina ja'a. Bara lafaatiif diinniina ja'a. Olii tana dallansuu jiraa jechuu ibsu jira ja'a. Waa'een sosso'inaatis akkasi. Laftitu yeroo kana sossoote akka islaamummaatti salaataa jira salaata akka yeroo aduun kusuufteeti jira salaata yeroo hidhatte faatihaa qaraatee deebitee qixa suuraa albaqaraa juuza lama faa fixxee jilba qabattee kan sujuunne ol deebisu samitti dhaabbatumatti Rakaa jaharraa hamma kudhan deemu. Wanni waan adagaadha. Waan akkana jaanii miti. Odoo bakka san hin geenye yoo namni waa waatee waan jirurraa if duba deebi. Ollaa keeyya maaltu jiraa waa laali. Halkan namuu waa nageen qabu. Satirii Rabbii kana keessatti namuu way balleessu jira. Wa hidda hatee waa balleessa. Abba qaatiraa buluu fi abba ciisee bulu jidduu. Abba ciisee dilaa'uu fi abba dhaabbatee dilaa'uu jidduu halkan kana namuu woma jira. Ollaa keenya haa laallu. Lolli akka biyyoolessaati akka biyyatti deemu jiraan tun nu dagin. Gizee bombolattiin dhufte ija dafii qabatan biyyoolessaa waan dhugeen qabdu nuti. Dhimmi keenya akka dhimma keenyaati. Rabbii keenya akka keenyatti waywaan. Addunyaa irra hundarra rabbi haa deebisuu iyyina. Abbaa rabbi irraa qeebalu rabbi maa beeka. Dhagaanuma darbannaa ka rabbi irra buusee Dallasa Rabbi irraa deebisuun gabroota nu kana keessa jira. Nabi maal jedhe alayhi salaatu wasalaam. Gaafa akhir zamaan ba achi deemne amanni wal jala achi deeme. Ummata tokkootu waraanni kaabaa Rabbii jiisuudhaaf deema jiru. Salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi. Hoggaa isaan jala dhihaatanii meeshaa irra deeffatan gama duraa kana rabbiin dachii kutee duuba irraa kutee if duuba deebina jarri kun citte dachiin if dura deemna dachiin citte meeshaa isaaniitiin wajjin lafa gad deemuu eegalan. Aayishaan gaafii dhiheessite. Waraanni sun karaa yaa'aa warri magaalaa dhaqatu faan keessa jiraachuu malaa jetteen. Namni nagayaa jechuudha. maal jee nabiin alayhi salaatu wassalaam najaan bahu jeen kana gayaatis aakhira callaa adda baasa malee rabbi ha magaalaa dhaqatuu deemu niyaa magaalaa deemuudhaatii ni aakhira ha ha kaabaa dha'uudhaa deemu niyaa kaabaa dha'uutiin ka citiinsi bakka takka immoo awaay waan rabbi